हेलो सब गोटा के नमस्कार आइ हम मैथिली में वीडियो बना रहल छी तऽ अहाँ सबके बता दी कि हम अ, मतलब एखन गेल छलहुँ साँझमे मण्डी आइ तऽ फेर हमरा मतलब बम्बई आम भेटल तऽ ये देख सकै छी अहाँ सब ठीक छै तऽ ई सभटा मतलब बम्बइए आम छै आओर हमरा सभके बराबर मतलब भेटैत रहैए बम्बइ आम तऽ ई तऽ खाइमे मीठ होइ छै से तऽ अहूँसभके पता हैत एकर चटनियो नीक होइ छै किएक तऽ ज्यादा खट्टा नहि होइ छै आओर भुजबी सेहो बड़ नीक होइ छै एकर तऽ हम एकर खटमिट्ठी एखन बना रहल छियै एक किलोके एक किलो राखि देलियैए जे काल्हि भुजबी बनेबै आओर आमके चटनी बनेबै आओर एक किलोके एखन हम खटमिट्ठी बनेबै तऽ हम कोन तरीकासँ खटमिट्ठी बनबै छियै से हम अहाँ सबके बता रहल छी मगर कमेंटमे अहाँ सब अपन तरीका बतेबै ठीक छै तऽ हम जेनाकि एकटा छील लेलियै यऽ मगर चारिटा एखन हमरा छिलै लए छै तऽ हम पहिले धो लेलियै एकरा आब हम एकरा पहिले छीलके काटि लै छियै तऽ जेनाकि हम अहाँ सबके बता दी कि एकरा हम कटबै कोन तरीकासँ कि मतलब एकटा हैया जे छै देखाबै छी अहाँ सबके देखियौ एकटा ई कतरा काटि देबै ठीक आओर एकटा ई कतरा काटि देबै एकटा साइडसँ काटि देबै एकटा एहि साइडसँ काटि देबै ठीक आओर अहिना छोड़ि देबै एकरो हम से दू चीरा कऽ देबै लम्बा लम्बा ठीक छै सभटाके फाड़ा जकाँ या लम्बा लम्बा काटि लेबै आब हम सभटाके काटि लै छियै तऽ अहाँसभ देख सकै छियै कि हे देखियौ हम आम सभटा छील लेलियै देखियौ हमरा एहि तरीकासँ छीलऽ अबैए आम तऽ हम सभटा आम छील लेलियै पाँचटा आम रहै एक किलोमे चढ़ल करीब तऽ हम आब एकरा ई तऽ धो देने छियै हम एकरा तऽ आब हम एकरा की करबै कड़ाहीमे कऽ एकरा दऽ देबै ठीक छै गरम कऽ कऽ कड़ाहीमे दऽ देबै आओर जे हमरा चीनी देबाक रहतै किएक तऽ ई मीठ छै मतलब बम्बइ आम छै आओर अहाँसभ देख रहल छियै कि आम अधपक्कू छै तऽ ई ने खट्टा नहि छै बिल्कुल नहि छै खायमे ततेक मीठ लगै छै जे होइ छै ओहिना खा जाय तऽ एकरा ने हम मतलब कि हैया गिले लोहियामे एकरा हम चढ़ा दै छी ठीक छै मतलब धऽ दै छी एहिमे तेल फोरन किछु नहि देबै कतेक लोक की करै छथिन तऽ हल्का तेल दऽ कऽ साबुते पाँच फोरन दै छथिन ठीक छै मगर हम नहि दै छियै हम एहि दुआरे नहि दै छियै कड़ाही सुखा दै छियै कनिए हैया है कनिए नाम लए पानि दऽ देलियै जे चीनी देबै ने तऽ कमसँ कम ओ पिघलि जेतै ताहि दुआरे तऽ कते लोक की करै छथिन हल्का तेल दऽ कऽ आ ओहिमे पाँच फोरन साबुत दऽ देलथि ओहिमे की होइ छै जे बच्चा सब जे खेलक ने रोटी संगे या पहिना हो मतलब तऽ ओ की भेल तऽ साबुत साबुत जे जेना होइया मानि लिअ ई पाँच फोरन छै हम ई भूजि कऽ रखने छियै तऽ ई की भेल मुँहमे आयल तऽ लोक थूकि देलक ठीक छै मुँहसँ फेकऽ पड़ै छै तऽ हम की करै छियै जे आब चिन्नी दऽ कऽ एकरा अहाँके पाकमे ओकरा झाँपि देबै आब तऽ मुश्किलसँ मतलब हमरा लगैए जे पाँच मिनटमे सिद्ध भऽ जेतै ओहिके बाद जहन उतारऽके बेर एतै तऽ हम एकरा की करबै गरम कऽ कऽ एकरा ने रखने छियै आब हम एकरा कुटि देबै या अथीपर सिलबट्टा पर या चक्के बेलन पर मे एकरा हम पीस देबै पिसला के बाद ने पाउडर बना के हम एकरा एहिमे के छिड़क देबै बस भऽ गेलै हमर काज यदि केओ तीखा खाइ छी तऽ हल्का मिर्चियो एकटा एहिमे के भूनि दियौ आ धऽ दियौ मगर हम नहि दै छियै बस हम पाँच फोरन के ई गरम कऽ के भूजि के रखने छियै कुटि के लास्ट मे उतारे बेर मे एकरा हम दऽ देबै बस भऽ गेलै सबके सब रंग के बनबे के तरीका होइ छै तऽ अहू सब बतायब कि अहाँ सब केना बनबै छियै मगर हम अहिना बनबै छियै हमरा अहिना नीक लगैया और एकटा चीज अहाँ सबके और बता दी कि ई जे पाँच फोरन छै ई यदि भूजि के बेसी रास के भूजि के और एकरा मिक्सी में पीस के ठीक छै आओर कोनो डब्बामे राखू आ जेना कोनो डालना सब्जी जे अपना सभके बनै छै कोनो भी नीक मतलब डालना तऽ उएह होइ छै जे मिक्स सब्जी होइ छै आलू परोड़ सभके आओर ओहिमे उतारय बेरमे यदि एकर कनि पाउडर अहाँ ओहिमे कऽ छिड़कि देबै तऽ ओ लाजवाब ओहि सब्जीके स्वाद भऽ जाइ छै ठीक छै तऽ अहाँसभ कऽ कऽ जरूर देखबै ट्राइ आओर हम आब पहिले ई बना लै छी तहन अहाँसभके देखायब कि हे देखियौ हम कड़ाहीमे चढ़ा देने छियै आओर आब हम एहिमे कऽ चीनी दऽ कऽ आओर कनि काल झाँपि देबै तऽ ओ अपने सिद्ध भऽ जेतै तहन अहाँ सभके हम एके बेर आब तैयार देखायब हमर खटमिट्ठी बनि कऽ तैयार अछि आओर हैया हम बन्द कऽ दै छियै आओर अहाँ सभके देखा रहल छी कि हमर खटमिट्ठी तैयार केहन भेलैए से देख लियौ जहन पूरा मतलब पानि एकर चीनीवला जे सिरका होइ छै से जहन पूरा सुखा गेल छलै तऽ हम जे पाँच फोरनके कुटि कऽ रखने रहियै से अहाँसभ देख सकै छियै कि हम एहिमे कऽ मतलब डालि देलियै पूरा एना कऽ छिड़कि देलियै भऽ गेलै आब एखन गरम छै हाथसँ काटि कऽ हम देखा नहि सकै छी गरम लागि जायत आओर एहिसँ कटबै तऽ स्वाभाविक छै जे कटाइए जेतै तऽ अहूँसभ ताबत तक ओकरा बिल्कुल मतलब सीम आँचपर मे मतलब करब जाहिसँ कि सिद्ध भऽ जाय सिद्ध भेलाके बाद एकर पूरा रस सुखा जाय आओर एकरा ठण्डा कऽ के अहाँ फ्रिजमे राखि देबै तऽ अपन जेनाकि है देखियौ ई एहिमे कएटा पीस अखन चिपकि गेल छै अपन रोटी सङ्गे चावल सङ्गे ओना जेना मोन हुए तऽ खायब तऽ अहूँ सब बनायब बाकी एहिके अलावा किछु नहि देबै एहिमे आओर ई अहिना नीक लागत